awle kan hriat angin tunlai hian mizoram legislative assembly thutkhawmna hun neih mek a ni a mahni-- March ni sawm chawhnu ah khan Assembly House ah The Mizoram Liquor Prohibition Amendment Bill, two thousand twenty five khan sawi ho a ni a, an putlu chhan te pawh kha kan hria a, kan lo hre tawh hlawm ang a, kut hnathawk tute Makua Tin Zone leh an. dinhmun en chunga he thil hi bil hi pu lut kan ni tih thu te an sawi te pawh kan lo hre tawh awm e chutah chuan a tha tak tak te khan a ngaihnawm a then kha tah khan eng nge a nihna tak anga sawi lang chiah si lo amarawh chu insum deuh maw ih tim deuh anga sawi te pawh kha. thenkhatah kan mla rual te pawh awm niin in kan hria a a engpawh chu nise tun hunah hian pu t b c lal venchhung leh pu v l zaithan zaman eng eng sawi tih kha kan en ho vang a an thil sawi atang ten kan ngaih dan te kan rawn aw anga kan rawn kan sawi anga kan rawn ri ek lo a ni aw tunah pu v l zaithan zama te sawi kan ngaihhla hmasa anga chumi hnuah pu t c lal venchhung te sawi. Kan en ho leh dawn ni aw. Umm tunah en ho ang. Zawm ta Pu Vialzai Thanzama, lo sawm ang.
Pu Speaker ka lawm e. The Mizoram River Prohibition Amendment Bill two thousand twenty five sawi ho na ka tel thei hi ka lawm tak zet a ni. Hmasa in he he bill hi he. He bil a men men tur hi ka thlawp em em a ni tih kan sawi hmasa duh a ni. Pu Speaker tun tum kan Assembly session chu i ding lama thu te leh i vei lama thu tei bil kan sawi ho naah kan thu rual tlangpui zel a. Tuna kan sawi hoi lai mek pawh hi lungrual taka kan pawm tlan leh theih. Ka beisei em em rualin pawm tan zel ringawt chu bikin an hre lo nia a nghlialna tur an rawn zawng ve tan niin ka hria a, an ti awm tak pawh niin ka hre nghe nghe a ni. Kut hnathawktute tin zawna an hamthatna ngaihtuah chunga dan siam hi hlu a, hei hian kan ram hmasawnna tak tak a thlen ngei ka ring a ni. Zu zawrhna dan kan buaipui lo a tunah hian zu khapna dan awm sa kha amendment kan buaipui mai chauh a ni a. Ka hma kan member zaawm tak thu rawn sawitu khan uaih hi zu emaw i vei lama mite hian, An ti tlat a, mak ka ti. Tuna Grade Two-ain phalna hi kum sanghnih pariata Pu Speaker i veilam mi thu te phalna pek kha a ni a. Zu zawrhna phalna petu chuan mahni kha an ni mai lo mi? An ti tawp lawk ang a, a kha tunah khan a rawn sawi chiang fek fawk khawp mai a. I. Kan duh lo, kan duh lo kan han tih rual khan hei Wayne te pawh kohhran tin in Sacramento ah kan hmang a, a ni na takah chuan kan in a ni kohhran pawn i Sacramento te kan hmang a tangkai zia te kan hria, kut hnathawk tu te hma khua ngai chunga tin zawna he dan hi siam a ni tih avang a rawn pu lut an ni a, kha kha a mawh lo a dik thlap i chungah chuan a sawisel tu a te pawh hi in en let pawh hi kan ngai. Trump hmasa, sawrkar hmasa MNF hun lai hun sang hnih pariat a he dan hi pawm a nih thu te kha a rawn sawi a, ih a dan siamtu a petu te a rawn sawi chhuak a ni a khatiang khan a chiang fek fawk khawp mai a MNF ina an lo pek phalna an lo pek te a nih thu a rawn sawi a, tunah kalphung thar ZPM a rawn sawrkar a kalphung thar an ti a chu mite chuan a rawn hmang rawn tih an tum a ni mai atah chian kan han sawi sel leh chiam lai kha ah heta opposition lam pang te pawh kan rilru chu tlem a tih hrisel deuh chu ngai lo awm an leh aw tih rilru a lo awm a tin ih zu hrim hrim a hi mizoram ah hian a awm in a za lian ang reng khawp mai a hei kan hriang a tunlai phei chuan mipa te chauhin zu hi an lo in tawh hauh lo mai a hmeichhe zu in te pawh hi an tam ta em em mai a. ih a rem chuang si lo a ni zu chhia kan tih te hi a pun phah a zu tha lo te a pun phah a chuvang chuan buaina tam tak inchhungkhur ah te ah nupa ah te thihna hial te pawh a thlen kan hria chu chu chu khapna hnuaiah vek a ni tun thleng hian a zalen kohhran te N G O khaw eh uaime te ah pawl hrang hrang te kan do thin amarawh chu kan khap reng tichung hian a za lian thin a ni ih tun thleng hian chuvanga harsatna tawk kan la awm reng chumah chuan zu hian min kinsan tak tak dawn lo chungah chuan a intute a titute intute hian kan thiam a ngai a duhloh chuan an a indawn chuang lo ih kawngras hunlai an zawrh pawn a inlote chuan an inchuang reng reng lo a duh teuh bawk a ni. inrian a chu chuvang chuan kan eng nge kan in en fiah deuh hi chu ngai hei kan hrianga khawchhak lam unau te khi ti laiah Burma ah eh ṭiau ah te pawh kan han kal chuan khawmawi an tih ah te pawh zu a awm tîr tûr kan hria ih khawte reuh te a ni mahse an buai chuang lo reng reng chuvang chu Mizoram heti zat ni ve tawh Mizoram hetiang-- A changkang ah mihring pawh kan awm ve nual tawh, kan ram pawh changkang heti zat ni ve teh tawh reng ruang ah a hetiang ah bar la awm miah lo te pawh hi a lehlam atang a thlir chuan side bi lam atang a thlir chuan ah a va mak e aw tih theih tur khawp a ni. Keini aia ram teh zawk a hmun zim te ram zim te khaw zim te te ah pawh tih ang hian a awm a, an buai phah lo a ni.
Ti tak mai ah kan ram rorel tute keini kan aiawt kan thanchhuah te nah hetiang a kan han chip Nasa a rilru hrisel vak lo pu chung hi hian kan chip in kan sawi sel thin em aw tih te rilru la awm thin a tau zawk a nih chu tunah chuan pu t b c lal ven chhunga thusawi kan ngaithla ve thung ang a eng nge sawi a sawi atangin kan ngaihdan te kan rawn sawi kan rawn ri ek ve dawn. Westward bialtu Pu TBC Lalveichhung en sawm ang.
Pu Deputy Speaker vawiinah The Mizoram Liquor Prohibition Amendment Bill sang hnih sawmhnih panga sawi thei tura hun min pek avangin lawmthu ka sawi a. Vawiina kan ngaihthlak tawh chin atanga lang a chu. a prohibition amendment bil ai mah khan zu zawrhna tur emaw tih tlatna rilru nena mipui kaih hruai kan tum tih a lang a, chutiang karah chuan rilru hrisel tak nen ngaihtuahna zau tak pawhin a vei lama thu te pawhin ngaihdan pawmna awm tak tak pawh an rawn chhawp chhuak bawk a. Amaherawhchu chu zu hi eng nge ni tia han inhrilhfiah siak a, eng nge ni wine hi zu a ni a ni lo han ti deuh bawlh bawlh ang chi te khang te han ngaihthlak kha chuan kan thluthmun a zirin kan ngaihdan a dang thin tih chu a lang chiang hle in ka hria a, a hmasa in vawi in nia he The Mizoram Liquor Prohibition Amendment Bill sang hnih sawm hnih panga hi a nihna ang ang a Pass pui turin ka thlawp thu ka han sawi hmasa duh a. A bil, Bordia te, engkim an rawn sawi lang tawh a, Pu Deputy Speaker, kha lamah khan kal vak ka tum lo a, amaherawh chu political game kan khelna lai berah hi vawi nia chuan sawi ka duh a. Mizote hnam dawi zep tak mai kan ni a, kan hruaitute pawhin kha i veilam atangte pawhin kha dinglam leh veilam pawh kan hre hrang hlei thei lo a, vawiin phei chu kan tang ul deuh nge ni. An rawn sawi tawh a, heng eng nge ni kan dawi zep zia te tlan che chunga bil put luh tih te kha ka lo hria mak hi ka ti ang reng khawp mai. Mahni ngaidan sawi ngam lo patling kan lo tam zia hi mak ka ti thin a. He bil ai chuan a kaihnawih kan buaipui lai a kha vawi nia hian rawn din chhuah pui ka duh a. Zoram thalai tam tak vawi nia. Helai hmuna hau zawng tak hnuaia i kaihhruaina kan sawihona ngaithla mek an awm ang tih pawh ka ring a. Chung mitena vawinia ram rorel tura kan thlanchhuahte hian an ngaih dan dik tak hian pu ngam che em tih hi an lo thlir atan ka awt em em mai a. Kan ngaih dan ai maiin Kohhran ngaih dante, NGO ngaih dante, Pawl ngaih dante, Khawilai emaw ngaih dante, Bible beh chhante in rorelna tianga kan han pu lut ta hlawm a. Mihring ve reng ruanga chuan ngaihdan kan nei vekin ka han ring a, vawinia kan bilput luh phena thil awm kan sawi hlan phet laia te kha hrang deuh taka han sawi ka han duh ni. Vawinia zu that lohna te, zu dik lohna te kan sawi rual hian sawi hrehawm tak a ni a, a sawi lo tur tak te pawh ka ni mai thei a. Sipai bang ka nia, kuata nei ka nia, an khap emaw khap lo emaw i duila in thei ka nia, la thei ka nia, kan in lo a ni. Chutiang bawkin chhungkaw tam tak harsatna hi tawk ve tawh ka ni a, ka ute pahnih hi zu vangin an boral tawh a, tuna pakhat kan la buaipui bawk a, mahni inchhung ngeia buaina tawka zan taivar vawi tam kan awmna thin hi zu vang hian kan hmu ve tawh thin. Khawvel ram dang dang kan kal a, kan hmuh dana ka hriata chu milem awm hlang kan ni tih hi ni, a duh loin kan in lo. Eden huan lai taka theipuia kha a laksawn sak lo Pathianin. India hei khawk velah hian sul leh tha hi awm reng dawn a ih a awm reng bawk a a duh chuan thil tha lo hi zu chauh a ni lo thil tha lo hi tam tak a awm zu chauh hi thil tha lo a ni lo a zu lo pawh thil tha lo tam tak a awm ih a duh chuan thil tha lo chu kan ti dawn a duh lo chu kan ti dawn chuang lo chutiang chuan zu pawh Tunah hian Zalenin sawrkarin zuar pawh ni se, a in duh lo te chuan an in dawn chuang lo, a ti duh lo te chuan an ti dawn chuang lo, a in duh te chuan an in reng dawn, an zuar lo pawn an in a riam lo, a a tam zawk emaw tih tur a ni. Zuchhia a pung em em, a a tam em em, kan buaipui leh tho tho. Chuvang chuan awmze nei zawka sawrkarin a ngaihtuai chu a fuh ang tih kha kan support ve deuh a nih chu.
Na thianghlim min pe a, hemi va in control sak phet tumna rilru kan nei hi a Farisai a ni. A tak ram hi kan face ngam a ngai dawn Mizoram thalai te hian Vawinia ko hran hruaitu nu leh pa zu ka duh lo tia au ate hi ngaihtuah mah teh u. Zu khapna rama fate lehkha zirtir duh lo, zu khapna rama mahni fate hnathawhtir phal lo. Covid anih khan kan hre tiraw, thalai sing chuang Zuzaland na ramah kan thawn chhuak anih kha mahni fate, mahse kan ramah chu kan phalsak miah lo, zu tha emaw, zu chhia emaw. A han rilru a lo lut chu hei zirna te kan uar a, tunlai khawvelah kan fate tun ai nasa zawka thiamna sang zawka an kal a, an zirchhuah te kan beisei thin a chutah chuan phaiah te ramdangah te kan indah nasa khawp mai tin chung hmunah chuan zu te pawh heng laiah chuan alo zalen bar te awm teh tura duh hunhun a in tur a zalen chungah chuan kan zu dah leh tho si a sum tam tak sengin kan ramah zirna a tha tawk lo tih ten phai lamah kan dah chungah chuan kan thiante ngei ngei te pawn an sawi thin a ahh Mumbai a awm te Delhi a awm te chutiang te pawh chuan an sawi thin India ram chhung. a ni chu chunga awm thin te chuan he kal thin lehkha zir thin te chuan an sawi thin kan thian ta ni ah zu te hi kan in thin a a ngeihtawk te kan in a ih a nuam lutuk ih beer te kan in a tiang chuan zu chi hrang hrang te kan in a a nuam lutuk ih te an ti a ni kha kha ka ngaihtuah chin chu nu leh pa ten sum tam tak seng ten an in en-- Kawla an inchawm an zirna tha ngaihtuhin tah khan kan fate pawh hi hetianga hmuh phah lo an awm chuan an lo ti hreh lo a ni tin Mizoramah chuan a awm tlat lo a hetiang bar kan tih te sawrkarin a zuar lo chung hunah chuan an lo zawrh thin avangin duh tawk a intur te a lo awm thin a tah khan an lo ti leh thin si a Mizoramah chuan kan inkaltir tha duh leh chuang lo zirnaah maw a ni nung fa deuh te phei chuan Mizoram ai chuan phai ah kan ti thian a ni. Amarawh chu a nei nung lo zawk te a mi rethei zawk te chuan leh kha kha chu an thei loh pawh lo ni mahna kha thu hran ni se mi tam tak hi chu tlangpui tuin tiang in kan kal tir a hmu pha lo a duh tawk in an khaw sa a a zui te pawn in leh tho chutah chuan kan zu vei leh em em lo emaw chu aw tih te hi nu leh pa te hi hian chu rilru chu kan pu em aw tih kha kan sawi Hlei duh lawk a nih chu. Khawvel hian pen ken nih phung a nei a, chu a nih phunga chu nun ho zirtirna tura kan awmna kawngah hian pulpit tlanga kan thusawi leh khawilai veng kilkara thil lawmna hmunah te, politics a kan campaign na hmunah te, inthlan nia te, result puan nia te kan che duh dan erawh chu a dang hlak vek a ni. Milem awmkhawm kan ni. Chu chu vawinia thalai lo ngaithla te an lo hria se ka duh a ni. Rorelna hi taka kalpui turin nge min duh a, heng Danawm Sir tlem siam danglam a han nih tak avanga a chhe thei ang ber a han inchhuah teh. Bible chang hmang ten kan han inkhak ang fawk fawk a. Bible chang hi ka sawi ngai lem lo a, ka tih ngai loh thil a nia. Hei chu chungchang tiang chi phei chu ka sawi ngai lem lo va, amah erawh chu vawiina kan sawi na hrang hrang atang ka ngaihtuahna lang ta chu vawiin erawh kal khawm te kan va dawi zep em em ve tih lai hi ni. Enga tinge nihna anga kan lan ngam loh. Mizoramin State Healthcare Society a pia sorkar tih tur chu a khua leh tuite enkawl a nia, eizawnna dap sak a nia, hnathawh tur zawn sak a nia. Chutiang a nih lai chuan an hriselna enkawlte zirna tha pek te a ni. Chumi zirna tha pe tur chuan eng nge kan tih? Vawinia State Health Care-a te, Government Medical Reimbursement Bill te hi en mah teh u, Medical Cases Top Three-ah Alcohol Dependency Syndrome a tel a ni. Vawinia sorkarna thawk mek kan rin em em te zingah hian zu buaina avanga mi zasarih chuang kum inchhung khan enkawl an awm a ni. Private hospital ah ringawt public hospital sorkar hospital ah nen phei chuan sorkar hian in a nuai mak ta duai eng emaw zat kan seng a ni. Chu chu khap reng na hnuai a ni. Thil nih na hi kan tawng ngam miah lo va, a tak ram hi ngah nge kan hma chhawn ngam miah lo tih hi vawi nia hian ka sawi tlang duh a. Kha a sawi atang khan rilru ah thu tam tak a lo lut a, amarawh chu tlem te an sawi leh lawk ila. ih hei mizoram ah sorkar hna thawk te a bik in an pawimawh thin ih heti ang lama thawk excise leh narcotic kan tih te a police te pawh a nia heng te pawh a rawi thei thila an kan fill hlim hauh lo tam tak a tam zawk hi kan ni mai thei a ni hei kan mit hmuhah te pawh kan hria a ah kan then leh rual tam tak te pawh mual liam ta te a heng hna thawk mual liam ta te pawh an awm a ni heng avang hian. Chuvang chuan pawisa te an nih vang hian sorkar in eng emaw zat a seng a, damdawi in an awmna ah te bil chutiang khatiang tih ah te pawh sorkar in a bil leh a tiang khan buaina a thlen a ni. Ih amaherawh chu kan haw em em si a sawi tak ang khan kan fa te ram dang a an kal tir pawn kan duh len in a kan zu haw leh em em lo kan sawi tha peih lo amaherawh chu Mizoram ah chuan zoo hi sorkar in an ngaihtuah chuan kan haw leh em em si a ni chutiang ka tiang chu ti zawk ila dan siamin ah mumal takin tiang hian kalpui la kan tih chu kan haw leh em em thung si a ni a hriam chuang der si lo a ti taka kan do a kohhran te n g o hrang hrang awime ah te pawl hrang hrang ten kan do ti chung hi a hriam tak tak chuang lo chuvang chuan sorkar in a a ngaihtuah a tha tura ngaihtuah hi chu kei chu ka thlawp mai a. tih kha kan sawi leh duh lawk a nih chu ih kan aia thlan chhuah te nia ih ram tana tha lo tur chu ngaihtuah hauh lo ang tih kha ih hre tel ve bawk ila tih kha kan sawi duh zawk a nih chu. Thil control, restrict, a nihna tur aw anga hma bak ata hrem ngam sorkar hi ni lo ami kan mamawh tawh zawk. Engatinge a chhehvelah kan invuak kual, kan invuak kual a, chumi chuan ngaidana nengah mahni ngaidan pawh sawi ngam lo khawpin politics kan khel tawh a ni. Kohhran pawi ka sawi palh angem? Chumi pawl pawi chu ka sawi palh angem? Tih hlir mai ngaihtuahna kan hmang a. Pindan chhungril ah kan ru lut a, a zum an to thli thei deuh vek kan ni vawi nia hian. Sorkar thiltih pawimawh awm khaw awmna a ni se man to ber ber a rawn chhawp thei vek vawiin chauh a ni lo ania. Khawi hmun ah pawh thil nih phung dik tak a ni chu chu. Amara chu a lang a mawi a, lan kan tum avangin zu kha sual ta ngawih ngawih ah kan zu chhuah a. Vawinia chhang thar te hunna kan tuh mek a hi thlir mah ro. Vawinia sorkar sikul a fate zirtir duh pawh kan awm tawh lova. A thei fa leh vawinia zu haw ber ber te hian vairam zu zal enna a vek fate kan dah ani. A sing tel lehkha zir in kan dah a, mahse kha kha enga tinge kan kan mit hmuh phak tawh lova. Zu zalen bawk, engkim zalen bawknah khan engvai nge lehkha zir tura puitling tura kan dah ngam lawih si? A dik khawp mai umm.
Lem channa khawvel a ni tih sawi a awm thin a, mahra chu keimahni hi chuan i bansan ang u. Hetiang hmanga inchirh thehna kan neih chin te hi ching lo vang u. Zialzu mi kan awm, natna avanga harsatna tam tak tuar kan awm, hriselna nghawng lian tak tak nei kan awm. Amah erawh chu khawvel pian kentili khap theih loh tam tak a awm. Chung nena nunpui leh chen ho kan zir ngam loh chhung chuan keimahni leh keimahni hi misuala kan inchhuang a, dan bawhchhia kan insiam tam tawlh tawlh anga a dera nun chan hi kan zir hnem tawlh tawlh dawn tih hi ka hmuh dan a ni a. A dik khawp, tawi tha khawp mai. Vawiin a kan sawi zawng zawng ah khan a bil a kha chu ve lek chauhin ni kan sawi ni. A phen ami vek a ni kan sawi ni. Kan rilruina hmuh tlang reng. Tlang taka kan sawi duh miah loh. Heti zawnga ka sawi hian Kohhranin min ei deuh ang. Heti zawng awm hian kan vengah kan upa ten min hmuh dan a dang deuh ang ti vel mai mai a ni. Kan rilru zawng zawng hian do nihna chu chhun zanin ruihhlo ngai te hi kan vahpui ang a. An ruihlohna tur leh an eizawnna tur hi kan vahpui ang a, kan ei ruh hek lo ang. Vawineia rorelna tlang a thu ti nen engvainei ka nei ruk? An chan ai engvainei ka nei ruk chin? An hnehna thlen phak loh avangin anni chuan an phak tawk eizawnna an dap mai a ni. Chung mite eizawnna dapsak leh zia chu khapsak kan la tum ti na em ni? Hei zawk a hi ni, he ram hianin kal phung thar a mamawh, thlir dan thar a mamawh tawh, ngaih dan thar a mamawh tawh. Thangtherte hian beisei ram kan nei ve. Hna kan han thawk tak tak anga phai ram ah hna an thawk twenty four seven in ri ni chawl nia an awl ve nia chuan bar a thut luh te an duh ve khang mi te ka sual in ti ngai em kum so panga zet kan awm ve chungin kan hmu hnem lutuk mahse rui buai hi vawikhat pawh kan hmu ngai hle nem mahni ngei a inchan taila chawl ni inkhawm ban ah bar ah kan lut a kan thu lut a kan thu ve reng EPL kan en a zan darkhat ah kan beng chheina chhen theihna awm chhun a ni kan in chuang hle nem duh loh chuan. Vawiin Mizoram chhunga intheihna permit nei reng hian vawi khat pawh kan la lak chu a lo chani eng e? Thangtharte Morala hi a siam tha tur chuan vawiin nia helai hmuna rorelna a thu te hian keimahni Morala hi kan siam that hmasak a ngai a ni. Midang tana roreltu ni lovin Keimahni tan ro kan rel tel tih hi kan ngaihtuah takzet a ngai tawh a, khawvela sual leh tha hi insual reng dawn. Chumi laka fi hlim tura inzirtir theih tur chuan vawinia ram hruaitu thuhawmte hian Rethei leh harsa zawkte an chanvo an chan ve theihna tura mahni inphata an ei ai ei lo ngam a, mi dik lo te hrem ngam a, dan bo chhia te zela khung ngam kan nih hunah chauh. He ram hian vanram a kai ang. A bak te chu eng ang pawn sawi mai le, vanram ah hian tumah hian kai ka ring vak bik chu ang lo. A tawngah hi chu kan ngam huai. Pulpit ah pawh huai tak tak in an sawi a, a va sawi tha em kan ti. Mahse political platform ah chu kan ngam ve lo reng reng. Pulpit tlang atangin kan politician te tawp zia, sorkar na tawk tawp zia min koh muak. Vawiin he sorkar vawiina politician te ngei chu chu kan sawi let ve ngam dawn lo em ni? He ram hi kan siam tha duh nih chuan helai politics sar kala hi vote kan hmuh nei tute nge ni tih kan hriat angai. Chung mite chuan min pawm a nih si chuan avena kan rorelna hi pawm lo ang. Pathian duh dan chu hausa leh rethei inkar tih zima nuam sa taka kan chen za ho hi a ni. Chumi ti tura economic prosperity te harsa leh nuam zawka danglam te, nuam sa kan chen ho theihna tur te, kan inpui tawn theihna tur te, chumi atana dan siamtu tur tena khawvel thil leh kohhran thil kan kaikawpna fo ah hian kan thliar hran ngam a hun tawh viau in ka hria a pu Deputy Speaker sawi tur a la tam awm e, amah erawh chu hun ka bawh pel lo vang a, Voinia The Mizoram Total The Mizoram Legal Prohibition Amendment Bill, Sanghnihsawm hnih panga he House a lo lut a hi. Ka rilru takin ka thlawp tih ka han sawi nawn leh a ni e, ka lawm e. Ka pu
TBC lal veng chhung a sawi tha thuai thuai khawp mai a ni. Mizoram kan nih nat dik tak niin ka ni hria thil sawi kha. A lem in a der te hian kan nung em maw tih theih sual hi ka ni haw tak tak si lo a. Zoram pela kan awm ten khang kan duh lo thil te kan in leh kan ti leh thin. Mizoram ah chuan tha awm deuh te fel awm deuh ten rawn kan bawla pulpit tlangah te that loh zia te ah platform hrang hrangah te kan sawi mipui hma amaherawhchu chu chumi hun kan chhuk thlak hnu hmun hrana hmun fian rialah te kan duh leh tho dik tak chuan helai lo kal khawm te pawh ah eng emaw puipunna official thil ah chuan thli a senchi a tha ber ber thli chhuak thei vek an ni. Keini lo pawh midang te pawh an rawn ti a ni. A dik chiah leh chuvang chuan thil tha hi chu ih a awm dawn tin thil tha lo pawh helai a kan awm chhung hian min chim reng dawn chu chu kan thlir thiam a ngai. A kohhran ang zawng te NGO ang zawng te a uaimi ang zawng te pawn chu chu kan hriat rilru zah tak kan pu thiam a ngai. Kan aiawha hruaitu kan thlan chhuah te nia ah roreltu a awm te hi Pathian rawt an ni. Chumi dur dalte chu Pathianin a rem tilo. Chungah chuan keihin aiawh kan thlan chhuah te hian an thurel chu keini pawn kan pawm ve ngam te pawh ngai tha tura an ruat hman chu kan sawi sel kan sawi sel a thut hmunah keimahni kan fihlim chuang si lo a, tha ber angin kan lo awm a, an thil tite kan sawi sel leh thin amaherawhchu ti ve duh tho. A langsar a ti duh si lo, a ruk a ti duh si tho ti duh leh si tho te kan ni. Chuvang chuan rilruza tak pua he thil hi kan ngaihtuah a pawimawh. A dera awm te, a dera nun te, sual tha zawk, sual fel zawk te a awm lo. Chuvang chuan sual chu sual a ni, thil tha lo chu thil tha lo, chu chu min chim reng dawn. a awm reng dawn tun thlengin a awm a ze len tah chuan insiam that kan ngai tih kha kan sawi duh ni chu duh tawk ang aw.